Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang', arwaki ni machiegni e winjo weche manyien kikeloni kod an Ajwang' Junior. Laktar Fred Matiang'i owe thuolo gi doho ma pacho kaendi. Apedha mager dhi nyime e manyo jonjorego eki ma bende sani oseketo ogandago eki modakie Kenya kaendi moloyo to e kaontino mar Turkana koso nindo kendo bende ogol chik mager mokalo ni biro ndhi jogo eki mawuotho e tok chik kata bende mawuotho e gwengego eki makoro to ogolie chik ni oganda odarie. Riwruok mar jodolo pacho kaendi okwedo malich mokalo wach mar bende kendruok e chuech achiel kata LGBTQ ma bende nokalie pacho ka gi doho mamalo. Ng'anyo mapek mar johera mag Azimio la Umoja ne one odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. mago gi mamoko arwaki ni machiegni nyinga en ajwang' junior en ni bende matiangi owe thuolo odiochieng' ma kawuono kod doho ma pacho kaendi ka giwacho ni onge neno moromo ma bende inyalo chwale godo e nyim doho kuom ketho moko mabe osebed kiwacho kuome ibiro medo paro ni obilago eki mago kwach kich osebedo kamanyo matiang'i machiegni motelo ne meko mare makoro to sani endi owe godo thuolo kendo bende onyalo bwonjo malich mokalo kaluwore ni osebedo kanyo endi kochwero luya okinyi kod odhiambo wera sirikal osebedo kokete kom orindi maliet kaluwore gi weche moko kata chilo moko mamiele e kanyo endi e sir- e tich mare mar sirikal mane orumo Kawaringo e mago eki nyikora moga jwang' en ya pedhe mager imedo ne gwengego eki ma Turkana kama bende sirikal ogolo e kanyo endi chik mager mokalo ne oganda modak e gwengego eki ma imonjo kinyi kod odhiambo mondo odar eh, mondo we thuolo ne obilago eki mag apedha otim apedhano endi e yono endi ma kare. en ni bende riwruok mar jodolo pacho kaendi omedo kwedo malich mokalo kendo gitamore ma giumoe gi piny ne wach moro mane okali e nyim doho mar kendruok e chuech achiel kata kiero to LGBTQ. Bende kane gigolo pachgi, jodolo wacho ni mano endi en tim ma bende sani dhi ataro gi dwaro mar chik kata ndiko mar Nyasaye. Kawaringo yo mago ikinyi kwaramoga jwang' en ni ng'anyo mapek one odiechieng' ma kawuono e kaunti no endi ma Migori. Jopiny mane nigi mirima mager mokalo owuok oko kagoyo koko ni bende manie loch sani endi moluor William Ruto wuog e apisi nikech oserem chopo kanyo e singo mage mane otimo ne jopiny e kinde noendi mane otimo kisera mar ombulu pacho kaendi. Bende dukni ma Migori ni olor ka jogo eki mane ng'anyo ni odino wang' apayano mowuok Migori kochomo Hispania. Nyikwa Ramogi Ajwang' mano ema kela giko, giko winjo weche manyien kamagi e moko manwa miyo pek odhiambo masani. en ni bende Matiang'i owe thuolo kaluwore ni onge neno moromo minyalo chwale godo e nyim doho. Apedha mager mokalo itimo e gwengego eki ma Turkana kama jonjore ma koro to monjo mier ka lal gi jamni otimo newa. Riwruok mar jodolo pacho kaendi okwedo kendo ramo ni chik mane okal gi doma pacho kaendi mar keny kata bende kendruok chich achiel mong'ere gi LGBTQ nyaka thich oko pacho kaendi. Ng'anyo mapek mar riwruok mar Azimio la Umoja imedo neno pacho kaendi moloyo to e tend piny owacho ma Migori kama jong'anyo ne odino wang' apaya noendi mowuok Migori kochomo Hispania kendo wechego eki mag ohala nobedo gi chochni malich mokalo. odhiambo ma kawuono. Nyikora Mogi, erokamano kuom kete e J Media. Warom e tielo machielo kabiro keloni weche manyien. Nyinga en Ajwang' Jun.